Ralkap nih civil cozah an chuh hnu in Myanmar buainak nih cun zuallei a panh chinchin i muihnak lei ah Kawlram cu a kal cuahmah. Nirukni ah khan Yangon ah duhlonak langhter a si i suici cu chuah ding in le Luatnak pe dingin an duhnak bia an chim. Ralkap cozah rianṭuannak tangah um an duh ti lonak an aupi. Ningani ah khan Dagon University i siangngakchia hna le cawngsaya sayama hna zong nih lamzawh in duh lonak an rak langhter cang. Mah ni ah hin Suh Kyi nih rian a ṭuanpi mi Win Thein zong an tlaih ve ṭhan. Official le politician, minung za le sawmthum hrawng le activist minung hleili hna cu atu ahhin ralkap nih an hren lio hna a si. Ngandamnak lei ah a ṭuanmi hna cu ralkap cawlcanghnak ruang i duhlonak a langhter hmasa bik an si hna i ai thawkka khan rianṭuan duh loin An angki ah ribbon sen an ṭaang ah an i benh i an rak cawlcang cang. Thawngpang a ṭhat lo chin nakhnga telecom provider pawl nih Facebook cu ningani ah khan an rak phih i social media dang Twitter le Instagram hna zong hman khawh lo dingin rengh an si fawn. Ralkap nih uknak an lak ruang ah hin Myanmar ah civilian movement ai thawk cuahmah i mipi nih ram hla an sa i heh tiah hnacheh lei in khengtum hna hong lar ngai. UN convoy le US hna nih Kawlram umtuning cu an luh lonak an chim lio ahhin UN Security Council tu nih cun ralkap nih civil cozah a hrawh kong ahhin fak takin mawhchiatnak bia an chim ve lem lo. Ralkap ṭanhtu veto power a ngeimi ram Russia Tuluk hna nih cun UK nih resolution an chuahpimi cu anmah duhning in an remh i fakpi i hrocer le phihkharnak kalpi a si lonak ding lam an hawl i hi lio ahhin NLD nih cun ralkap hruaitu cheukhat hna cu phihkhar i Ramleng kum pahnih hna he rian ṭuan ṭi kho lo le sipuaizi zong tuah kho ṭi lo dingin tuahpiak hna sehlaw ti kha an rak aupi ve. Nikum November thla i thimmi hna nih Member of Parliament zathum leng hna nih cun Parliament Inn rianṭuannak cu kalpi i cozah bantuk ṭhiamṭhiam i rian pehzulh an timhnak an langhter. Atu tiang ahcun buaibainak fak tuk chuak rih hmanh hlah sehlaw Kawlram thlihran ning hi a hmaan ti lo i hmailei dirhmun ah zeidah a cang la timi hi ruah ding a tam ngai. General Min Aung Hlaing nih cun mipi cozah hrawh i ralkap nih uknak an lak cu a herh tuk hringhran i tuah lo kho lo dirhmun ah kan dir cang caah kan tuahmi a si a ti. Ralkap nih uknak an lakmi hi phungzulhte i an tuahmi a si zia le ralkap nih thimnak kongah Complain an ngeihmi cu democracy cozah nih a tawlrel lo caah le an duhnak cu NLD cozah nih a hlatpiak lo caah hi hleihlei lo cu kalnak lam a um lo, a ti. A kut ah hin nawlngeihnak dihlak Legislative, judiciary le executive hna cu pek a si i atu a dirhmun i a sinak cu dictator rian tluk a si ko cang. Aung San Suu Kyi zong February ni khat ri khan mipi hmai ah a lang rih lo i ralkap lei nih cun hren a sinak ah phunglam a ruang chim ding an ngei cang i chimnak, thimnak me firnak kong belte a lang ti lo. Suh Kyi hi ramdang in a rami walkie-talkie a hman ruangah tlaih a si i mah ruangah dantatnak a fak bik an pek khawhmi cu kum thum chung thongthlak khawh a si lai. February thla can ceu tiang hi cu hren khawh a si hrimhrim lai. President Ngun Myint zong Natural Disaster Management rul zulhphung a buar tiah an puh rih fawn. February ni hlei nga tiang hren khawhnak nawl cu an ngei ve ṭheu lai. Ralkap nih hin Suh Kyi hi phunglam ngaingai um loin kum zeimawzat an rak hren cang i Tutan i phunglam sualphawtnak ding a rannak i an hawl ning ahhin a langin thiamco timh duhnak a si men lai tiin analyst hna nih an chim. Cucaah cun ralkap nih hin nawlngeihnak duh ruang sualphawtnak ding lam rak hawl ziar hna sehlaw a dawh ko. Ralkap nawlngeihnak tangin Democracy i leh hi thil tluangtlam ngai a si bal lo i, ralkap nih hin nawlngeihnak cu muansam in mipi sinah a pek a hau tawn i, hruaitu hlun le thar hna hi buainak um lo tein an kal khawh ahcun democracy ah i leh khawh caan a phan tawn. Mah hi kum thong hnih le kum hleikhat kum ah zulhphung ding i an suaimi a si i kum hra a liam hnuah buainak cu a hung chuak ṭhan i ralkap nih nawlngeihnak an vun tlaih ṭhan. Mifim cheukhat nih cun tutan thil a cangmi kong ahhin ralkap le suci cu an mawhchiat veve hna. Democracy lei a duhtu hna nih hin nawlngeihnak a zate in tleih zokzok an duh i cucu nawlngeitu ṭhing pawl nih an cohlang rih lo. Suci party nih hin ralkap nih ṭhutnak zakhat ah kul le nga parliament i an ngeihmi hi Zakhat ah panga ah ṭhumh an rak i tim cang i an ti kho lo. Hihi ralkap caah cun an nawlngeihnak fakpi i zorternak ding a si ruangah cohlan a har ngai ding a si. Ralkap lei nih hin hruaitu dingah president ṭuan ai timmi an ngei fawn i chunglei in i zuamnak le i remlonak Cucaah cun buainak hi cu a um cia lo hmanh ah hawlchom ding a si ko cang. Hruaitu ṭhing lei in hruaitu thar thlak cu a phan hrimhrim lai, an ti. Kawlram nih mipi cozah an si ve khawhnak ding lam ah hin South Africa nih an tuah ning khin an tuah ve awk ah ramdang nih cun an rel i Apartheid chan lio i an hruaitu a hnu bik FWD Clark nih khan mipi cozah cohlanpi in Nelson Mandela cu minak le Democratic president hmasa bik a si khawhnak a si. Clark nih a tuah ning bak khin kum thonghnih le hleihnih ah Thein Sein nih cun mipi kut ah nawlngeihnak cu a cheu a pek i Suci nawlngeihnak le minthannak cu a hong zual chinchin i ralkap lei belte cu an lung a nuam kho ti lo i ralkap lei nih hin president tiang ṭuan ai timmi hruaitu an rak ngei ziar ve hoi i Nawlngeihnak cu a cuh i i cuh a hau ne. A donghnak ah meithal a ngeimi lei nih nawlngeihnak cu an lak ṭhan. Suhci a mawhchiattu cheukhat pawl nih cun nawlngeihnak ah a hak a kauh ruangah a si an rak ti len ve. Kawlram buainak ah hin Tuluk zong fakpi in le thukpi in ai tel ve in a lang. Ralkap nih uknak an lak hlan ah khan Min Aung Hlaing nih cun Tuluk hruaitu hna a rak ton hna i mah cu hnu ah cun ralkap hi an ral a ṭha deuh chinchin. Tuluk nih hin ralkap nih uknak an lakmi cu hruaitu i thlen nawnnak ti menmen khin vawleipi theih in le UN Security Council hmaiah tiangah a chim bak ko. Tuluk caah cun a innpa ram buainak cu miaknak lawng te si ko rua. Tuluk nih hin Kawlram tapung cheukhat hna cu a thlithup in a bawmh in an herhmi a pek tawn hna i Ralkap he hin an i rem bal lo. Suci nih hin khuahlanglei ram pawl dirpinak a hmuh lai caah ralkap lei le Tuluk cozah an i naihniam khawhnak dingah mipi sinah nawlngeihnak hi an pek i kumhra hnuah an rap chiahmi cu a pelh i an i tinhmi a hlawhtling tiah a ruatmi zong tampi an um ve rih. Political scientist hna nih cun ralkap uknak in mipi cozah ser dingin cun zulhphung a hlannak in a thar a ṭha deuhmi an ngeih a herh i mah cu zulhphung a thar cu hruaitu hlun pawl nih sullam a um lo an ti a si ahcun nawlngeihnak lak ṭhannak ding lam an tuak ṭhan an ti. Mah hi a si ahcun Suh Kyi hmailei hi a ceu tuk ti lo ti khawh si men lai. Kawlram mipi nih nu cemdir hmun ah an chiahmi a si i hi ti peng a si ahcun a nawl ngeihnak a sang chinchin lai ti an ruat i cucu an ṭih bikmi zong a si fawn. Lengchuak kho lovin Caan sau ngai an hreng ṭhan lai lo ti chim thiam a har ngai ko. Hi buainak hi a thuk ngaingaimi buainak a si. Democracy hrawh i an hruaitu hna tlaih lo cu lamdang a um lo i ralkap lei nih hin kumkhat hnu ah thimnak kan tuah ṭhan lai an ti. Parliament ah ṭhutnak zakhat ah kul le nga kha an ngei ko nain Suci party ṭhiam hi mipi nih an thim ṭhan lai, ti a fiang. Cu ruangah ralkap lei nih hin Suci hi hruaitu si kho ti lo dingin maw an tuah lai? Maw a lu cem um loin maw nawlngeihnak a um kho fawn ṭung lo i ruah ding a tam ngai. Cu ruangah Myanmar ram kalning ding hi chimthiam a har chin chinnak a si. Ralkap le mipi cozah tangah khan miphun tlawm deuh hna cu tapung zeimawzat an um i vawleicung ram ah thil mansung a chuak tam bik ram. Chawleh chawhawlnak ah siseh Asia khuachak ah innka bak a si fawn i cu a si ko bu i ram sifak bik a si rihmi hi cu Zulhphung thar a herh hrimhrim ko hi. Ralkap cozah tangah kun loin ralkap pawl nawlngeihnak tel loin democracy phung dingin kal deuh hna seh law an dirhmun ai ning deuh lai tiin Myanmar ram a cuantu mithiam cheukhat hna zong nih an zumhmi a si. Sifah pinah ralkap uknak hi a luancia caan zoh ah an herh lo bakmi a si an ti. Zei a si ah atu tiang ahcun Myanmar buainak ah hin tharum le meithal tiang cu hmannak a chuak lem rih lo i nain mipi lungtlin lonak belte cu a thawng a thang chin lengmang i nikhat hnu nikhat in Sandahpiah hi a zual chinchin. Duhlonak fak deuh in langhter a si ahcun tharum le meithal zong hi a puak lai lo ti chim khawh a si lo. Myanmar ram phihkharnak zongah ramdang hna nih ralkap hruaitu lawng hna an phihkhar hna lo i a ram pumpi ning i an kalpi a si ahcun an ram nih a tuar tuk lai i COVID-19 ruangah an ram economy ai rawk tuk cia cang fawn i an dirhmun hi ruah ngam zong a si hnga hme maw tiin mithiam cheukhat hna nih cun an chim i an rel. Ramdang i thlak kong zongah fak ngaiin khua an tuak a hau lai an ti. Myanmar ram ah hin Myanmar ram hi Burma tiin theih a rak si i, Mirang chan lio i an rak kawhmi a si. Thongkhat zakua sawmriat pariat ah khan Myanmar tiin a min hi thlen a rak si. British le US ram hna nih cun a min hring hi an hman peng ko rih. A min thlen kong zongah hin i elnak saupi a rak chuak cang.